Enya ne tam ehwɛ me afidie wei so mekyia nipa no mekyia Ghana foɔ nyinaa yoo asɛm a mepɛ sɛ menka ne se because ɔmo si aduro ni hɔ aduro deɛ wɔ hɔ wankyene ankɔ beebi pa a ɛna wɔbɛka kyerɛ sɛ aduro ni hɔ By sisi a deɛ wiase amanfoɔ adi saa adorɔ no ɛyɛ azaa ɛgyigyi nkorɔfoɔ sika Ghana ha sei because deɛ nti a meka no saa se ɔse adorɔ deɛ wɔn ntɔn adorɔ o adorɔ deɛ wɔn ntɔn obi se fa sei bra na ɔnyɛ sei ma wa nipa no bua ɔn nti Ghanafoɔ mo ma mo nimbre Anaa momma mo ni nda hɔ da bi a mika. Ɔn, aduro de wɔ hɔ, but woankyina ankɔ baabi papa deɛ a, wobɛka kyerɛ sɛ aduro nni hɔ. Woakyina akyina akyina akyina saa, woanyɛ aduro anaa woanyɛ deɛ wopɛ. Ɔn, nti woba me me hɔ deɛ a, mbɛbusa anaa wofrɛ me a, anaa wofa line wei na wofrɛ me a, mbɛbusa deɛ na wopɛ. Oh. Mallam anaa Chief, mepɛ adeɛ wei sei, mɛtumi ayɛ ama wo? Na maka kyerɛ no sɛ mɛyɛ. Mentumi nyɛ a? Na maka kyerɛ no sɛ mentumi nyɛ. Because aduro deɛ me mentɔn aduro. Titifoɔ no, titifoɔ no, ansa na wobɛnyɛ deɛ wopɛ no, wobɛbrɛ ansa na woanyɛ deɛ wopɛ. Ɛwɔ yɛ nananom. Nti tumi deɛ obiara wɔ tumi o. Aduro deɛ obiara wɔ duro. Wo a wohwɛ me no, wowɔ aduro. Wo a wohwɛ me no, wowɔ tumi anaa wowɔ bosom wɔ wo fie. Baa wonsom bosom no a, wobɛyɛ dɛn ahu sɛ aduro wɔ hɔ? Anaa wowɔ kuro na woanworo kuro no a, wobɛyɛ dɛn ahu sɛ kuro no ɛbɛsa? Sɛ wontumi mfa aduro ngum nti kuro no ɛnsa da. Gye sɛ woworo kuro no ansa na wode aduro agum. Anaa mibua, Nti mo a mohwɛ me no, nnipa a wɔnim me, wɔnim me dada. Da biara meka m'asɛm se, Aduro deɛ wɔntɔn aduro. Wahu? Deɛ wopɛ na woaka akyerɛ me. Nantwie na yɛbɛtɔ na yɛatɔ nantwie. Tuntum o, fitaa o, kɔkɔɔ o, odwan o, apɔnkye o. Akɔkɔ o, bisin o, deɛn o. Na mahwɛ wo kora no na mayɛ ama wo. Baa me se fa sei bra na menyɛ ma wo, dabi. Aduro dwuma deɛ wɔn nyɛ no saa. Wɔn sɛ sisi a obiara sɔre a ɔba TV so, obiara sɔre a ɔba TV so. Nti wo nante a wo nhu nipa papa. Wonante a, woesi wobɔn ho wɔ etsi no so na wɔafa ne number na wɔafrɛ no, wokɔ a na ɔagye wo sika anaa na ɔasan aboa ka ho. Oho, ntsi adorɔdwuma dze nntse saa. Meserɛ Ghanafoɔ sɛ mo a moyɛ saa adeɛ no mongyae. Mongyae, mo dɛ asɛntefo anaa monka no sɛ, mo dɛ monhwɛ yɛ a yɛ mu sonofoɔ no. Mo sonofoɔ yɛ dɔɔso ba yi. Wohwɛ a Ghana yɛ na yɛsrɛsrɛ adeɛ. Yɛ na yɛsrɛsrɛ adeɛ. Yɛkɔtena baabi a na yɛsrɛsrɛ adeɛ. Deɛ nti na yɛsrɛsrɛ adeɛ yɛ a yɛyɛ mu sonofoɔ no. Deɛ nti busa wo ho sɛ, adɛn nti na papa wei ɔwɔ ahoɔden ba ɔsrɛ adeɛ. Nti ɔwɔ wiase no wɔamfa papa amba. Osisiee amanfoɔ, ɛno nti na Nyankopɔn sisiaa no n'ahondeɛ asa nti na ɔsrɛsrɛ adeɛ no. Hwan na ɛbɛhwɛ no? Obiara nhwɛ no. Ba nka ɔyɛ papa wɔ wiase deɛ a, nka ɔno n'ahonde kyɛn saa sɛ ɔmbɛsrɛ adeɛ. Ba wobɛhu sɛ yɛ a yɛ nkwadaa panyini, wobɛhu sɛ na ɔkuta adeɛ na ɔsrɛsrɛ adeɛ. Wamfa papa amba wiase. Ntsi mesera Ghanafoɔ se, dwuma a woyɛ yɛ Nyankopɔn tum ntsi, nnyɛ no tse se wowɔ ahoɔdzen, ebi a woba Sisimi na wakɔtɔ kaa na woda mu na air condition rebɔ wo. Medɔ Nyame sɛ wowu a, hmm, gya, gya na Nyankopɔn ba hye wo. gya na Nyankopɔn mba su. Ntsi nyimpa a ɔnnyɛ tam ɔrehwɛ me anomerɛwee, wo na merekasa, wokuta saa suban a, gyae saa suban no na fa kwan papa. Pastor, Mallam, deɛ ɔse ɔyɛ korɔmfoɔ, mokuta saa suban a, mongyae saa adeɛ no. Wiase deɛ yɛamfa biribiara amba o, woreba wiase no wonim sɛ wobɛtɔ car anaa wonim sɛ wobɛse fie. Nti brɛ brɛ ma nipa no na Nyankopɔn ɔno nso so ɔnyɛ dɛn ɔnkyɛ wo deɛ wo pɛ ɛwɔ wiase ɔho nti nipa si aduro ni hɔ na nipa no boa ɔnya nduru bebia aduro no wɔ no nyɛ sɛ me ti TV no so ɛka deɛ me pɛ ɛyɛ me ya sisi a wo sɔre a lotofoɔ wo sɔre a mmaa wɔn batiri so sɛ wɔreyɛ adwuma. Enti mmaa deɛ wohu sɛ mmaa nie na wɔyɛ bɛnfoɔ. Ba sisi a mmaa na ɛtena TV so wɔn se wɔn yɛ kɔnfoɔ wɔn boa amanfoɔ. Ayemfa na wɔnyɛ tumi na wɔboa amanfoɔ. Ayemfa na wɔnyɛ tumi na wɔboa amanfoɔ. Nyɛ sɛ wokɔ gyina obi dɛm anaa wokɔ tena obi sto ɛɛ fie. Nnipa no wɔ cars na wɔatwitwa cars no de aba TV so. Kakra a nnipa no de bɛba no na wɔasan agye aka ho. Mongyae saa adeɛ no. Lotofoɔ, obi wɔ sɛn ne sika no ma me. Maame no se w'aso ndaeɛ nti sɛn ne sika no ma no na ɔmfa aba no mma wo. Wo sɛnde a, hwiw. Wofrɛ no obi koraa a, wofrɛ no koraa a, nnipa no wɔmfa wo call. Adɛn na moyɛ Ga mosɛe Ghana saa? Adɛn na mosɛe Ghana saa? Nti mesrɛ wo, maame, papa, me nua baa, mo a mohwɛ me anommerɛ wei, mesrɛ mo a momma mo ni mbre. Wopɛ sɛ memboa wo a, fa me namba no. Wopɛ sɛ memboa wo a, fa me namba no na frɛ me. Yare a ɛda wo so biara, medɔ Nyame, medɔ Nyame three times. Mɛtumi asɛ yareɛ no. Ba nipa nkoa na mentumi ngyi. Mentumi nyi mfirim. Nipa nkoa na mentumi nyi mfirim. Because me twi no ɛnyɛ papa nti meka deɛ ɛnyɛ a momfa nkyɛ me. Yareɛ da wo so. Ebia wowɔ aburokyire na yareɛ da wo so. Anaa wowɔ Ghana yareɛ da wo so. Woakyena akyena akyena a woantumi ansa yareɛ no, woakɔ pastors hɔ, woakɔ maalamfoɔ hɔ, woakɔ kromfoɔ hɔ, wɔn ayɛ azaa gye wo sika. Mepakyɛ fa me number no na frɛ me na ba me hɔ. Woba me hɔ a, ebia one week na wobɛyɛ a na woayɛ. Wonyɛ one week na wopɛ ntam de a, ndɛ san fa wo yareɛ nkɔ. Because ɛyɛ sɛ metu wo bo ase anaa menya abotrɛ na mesesa wo yareɛ no ma wo na woakɔ asomdwie. Nti mesrɛ Ghanafoɔ. Ɛba sika asɛm a, wopɛ sika, wopɛ sika ade ayɛ wo business. Sika asɛm no ɛwɔ mu different different. Nti woanka nkyerɛ nnipa no sɛ sika asɛm no ɛwɔ mu different different. Na wo sɛ oh, fa twenty million bra, fa ten million bra, obi wɔ koraa a, fa five million bra. Wɔbɛba na wode ba a na wɔagye ate. Deɛ wopɛ no wonnya bio. Medɔ Nyame, maa me paapa, me bra, mo a mohwɛ me no. Wo dɛ frɛ me na ka kyerɛ me sɛ woakɔ Malam hɔ anaa woakɔ Krɔmfoɔ hɔ na wɔtumi boɔ wo na woanyɛ sika. Kakra a wode kɔe no wɔagye. Nti ɛnyɛ sɛ me me m'ano na ɛha me na mete TV so sɛ mepɛ sɛ menka na amanfoɔ afa mu. Wopɛ sɛ woba a bra, woamba a ɛɛ eh, wo ne Nyankopɔn asɛm, me memfɔɔso wo. Ɔba na mamboa wo a, Ndɛ ka a wo bɔ ka no me dɔ Nyame me de wo sika ba ma wo nti me me te me kurom ɛna me boɔ nipa a ɛha no anaa ka da wo so a wɔ business nkɔ yie a frɛ me fa number no na frɛ me me dɔ Nyame mba boɔ wo wo frɛ me na wo ba me hɔ na mantumi amboɔ wo a ndɛ ɛnyɛ me me nkyɛn na wo baɛ no Monhwɛ me nim yie me me ni eh efrɛ no sɛn eh wɔn se wo di fo nka sɛ me me ni YouTube me ni eh deɛn deɛn daabi ɛhia ne sɛ wo WhatsApp a me ma nkɔ school ɛhia ne sɛ wo WhatsApp a na ma ama me ba no wɔn na ɛkɔ school na wɔn ahu kasa a wo ne no kae mente English nti wo wɔ sɛ apo me na wo si wo pɛ sɛ a dɛm me me nfiw bikɔ ma nkɔ sukuu gye sɛ me ba na aba na waba yɛ ama wo wate deɛ meka no nti sika na wo pɛ a wo frɛ ma na ma kyerɛw sɛ yɛbɛtɔ nantwie tuntum anaa yɛbɛtɔ odwan fitaa anaa kɔkɔɔ anaa tuntum na ma ka kyerɛ wo bɛtumi a na wo na watɔ. Wontumi nsusu a me me mfɔso o. Wate aseɛ? Nti aduro dwumadeɛ yɛmfa ndi agorɔ. Mesrɛ Ghanafoɔ, mo a moyɛ korɔnfoɔ de yɛ saa nneɛma no, mongyae saa nneɛma no nyɛ. Woyɛ sogyani, woyɛ polisini, woyɛ minista, woyɛ bank manager, Ka da wo so, mepakyɛw fa me number na frɛ me. Wo ba na mantumi amboa wo a, ka a wo boa ka nyinaa me dɔ Nyame three time me de osika ba ma wo. Mba pɛ osika ama wo. Nti me, me ba tena TV so anummerɛ wei se me ba daadaa amanfoɔ anaa me ba yɛ promotion na mo afrɛ me na magye me sika agye. Paa sɛ wo asi, wo asi eh, eh, church, church no nipa mba frɛ me. na bra na memboa wo. Wate aseɛ? Because amanfoɔ ba wo nkyɛn na wode yɛ aza te sɛ amanfoɔ ba wo nkyɛn wode ayɛ aza daabi gyae Nyankopɔn bɛtua wo ka. Me deɛ saa na me me teɛ me suban teɛ. Woamfa obi amba wiase nti adɛn nti na wobɛ daadaa nipa na nipa nwu akyere wo? Adɛn na moyɛ saa? Bkɔ pastors foɔ mo a mo bɛ me me nkyɛn no me boa mo but mo de yɛ deɛ nyankopɔn mpɛ wo soso wo duru akra anaa kumasi anaa takoradi na wo si wo wɔ tumi mo a mo yɛ saa no nyankopɔn bɛ tua mo ka bkɔ ma boa o ma nka kyɛn sɛ kɔ yɛ azan anaa kɔ gyi maame wei 5 million bkɔ obi tumi gyi obi 5 million anaa 7 million anaa 6 million Ɔse ɔbɛsesa ne ba no yareɛ a ɔntumi nsesa yareɛ no afei dɛ saa pastor yi no ɔba frɛ wo sɛ oh chief mepɛ sɛ ɔboɔ me o maame bi di ne ba aba mantumi anyɛ Ghana foɔ mepɛ sɛ menka na mo ahun sɛ deɛ ɔmo yɛ mo no mo ma mo ne nda hɔ saa pastor yi no na meka nti mesrɛ Ghana foɔ mo ma mo ne nda hɔ Wode wo ba kɔ pastor nkyɛn na ɔse fa five million bra na ɛntɔ saa oil anaa fa sei bra na ɛntɔ yi wo ba no mfirim na fa na fa no bra north me me wɔ north wode ne ba north a ɛbɛpɛ nneɛma na yɛadware no na yareɛ no akɔ sunsun yɛnim sɛ sunsun yareɛ wɔ hɔ na bɛfoɔ yareɛ wɔ hɔ Nti pastors foɔ mo ngyae saa nneɛma no, obi wɔ hɔ na wabɛtena TV so wa watwe amanfoɔ ntorɔ, ɔse oil ɔtɔn oil se na wakɔtɔ, wonhu hwii. Ghana foɔ yɛ adeɛ a ɛyɛ yɛ nyinaa ya ana adeɛ a ɛyɛ yɛ nyinaa yɛ na ɛmpɛ yɛ ho asɛm na ɛse ɛyɛ sika. Bɛkɔ wo a wohwɛ no wo nni sika me nso me nni sika wobɛhu sɛ da bi a yɛko. Ana meboa. But wo a wo hwɛm no wo wɔ sika na me so me wɔ sika me dɔ yɛm sɛ yɛbɛ fa adanfoɔ But wo nni sika me so me nni sika da bi a yɛbɛ ko Ɛyɛ sika na ɛma yɛn nyinaa yɛ ko saa Because me wɔ sika wo so wo wɔ sika yɛn nyinaa yɛ yɛ business Wo nfa me ho me so me ɛnfa me ho Wɔn nti mo ngyae saa nneɛma no na mo mbra na me mboa mo. Wofrɛ me na woba me nkyɛn na manntumi ammboa wo a, anaa wokɔ wo fie na adeɛ no annyɛ yie a, ndɛ frɛ me na bra. Chief, adeɛ no annyɛ yie. Ka a wobɔ ka no, na mapɛ wo wo sika ama wo. Saa na me suban teɛ. Nti mesrɛ Ghanafoɔ se aduro dwuma deɛ ɛmfa nndi agorɔ, anaa aduro dwuma ɛmfa mpɛ sika. Wate aseɛ? Wopɛ sika a, frɛ me. Wopɛ sɛ wotu kwan, lotto dwuma na wopɛ sɛ woyɛ lotto dwuma deɛ a, frɛ me. Oh, mepɛ sɛ mendi lotto o. Anaa mepɛ sɛ wɔn apɔɛsen me, me ba anaa me yere, ɔda hospital. Mayaayaaya, wɔn se menyi no nkɔ fie. Fa no bra me hɔ. Fa no bra me hɔ. Mba sesa ne yareɛ no. Nyankopɔn tumi nti, wonsuro nyame a hwan na wosuro? Wonsuro nyame a hwan na wosuro wiase? Nti mesrɛ Ghanafoɔ se, deɛ moyɛ no mongyae saa adeɛ no. Wate aseɛ? Mepɛ sɛ menyɛ adeɛ na ɔmo ahu se, aduro deɛ me mewɔ aduro, nyɛ sɛ mebɛtena TV so na Mayɛ m'ano kyapkyapkyap na makɔ na wɔn sei papa wɔ ne tumi because adorɔ de ɛntɔn nka ɛni kwan sɛ meyɛ adeɛ o anadwo wei ba mo Ghanafoɔ mo pɛ action woyɛ soldier ni na wopɛ tumi a frɛ me woyɛ police ni na wopɛ tumi a frɛ me business woyɛ na wopɛ tumi a frɛ me Sika aduro na wo pɛ a wo frɛ me a mɛbɛ yɛ sika aduro ama wo saa na ɛyɛ me suban anaa saa na me yɛ wɔ me kurom me me ni bebi akɔ onya ama duru yɛn di me wɔ yɛn de ekuro ase me ni yɛn di town nti wo duru station a na ma ama wɔn aba fam Wate aseɛ? Nti mesrɛ Ghanafoɔ, mepɛ sɛ meyɛ adeɛ na wɔn ahu sɛ aah, ɛyɛ ampa, wei ɔwɔ tumi. Wodi obi bi aba a, bɛtumi aboɔ. Ɔhu sɛ wei ɛyɛ silver, wei ɛyɛ aboɔ. Nti monhwɛ adeɛ a mbɛtumi ayɛ. Wei ɛyɛ baayerɛ. Obiara nim sɛ ɛyɛ baayerɛ. Nti monhwɛ adeɛ a mbɛtumi ayɛ. Nyɛ sɛ m'ano na ɛha me. ɔn ɛyɛ baayɛrɛ mesi menni tumi a na mebua meduan me mesi menni tumi a na mebua ɔn nka mempɛ sɛ menyɛ ahyen na amanfoɔ ahu but sɛ a mepɛ sɛ menyɛ adeɛ a ghanafoɔ bɛho sɛ aa papa wei ɔwɔ tumi yɛnkɔ wɔbɛtumi aboa me nti wo baa

wowɔ Accra, wowɔ Kumasi, wowɔ Italy, baabi a wowɔ biara, frɛ me. Wowɔ Senegal, Togo na ɔwɔ, frɛ me. Wofrɛ me a, medu Nyame. Mɛma wɔahu sɛ yes, tumi deɛ mewɔ tumi. Wiase deɛ saa. Ɔn. Mepɛ sɛ memfa nkyene na wɔn ahụ sɛ wonnoa aduan no na nkyene nnim a wontumi ndi aduan no no. Mepɛ sɛ memfa nkyene nnoa adeɛ wei na wɔn ahụ sɛ bayerɛ wei na wɔn ahụ sɛ yes ɛyɛ ampa. Wate aseɛ? Ghanafoɔ mo mma mo nim dɔ ɛyɛ nkyene. Ɔn. Nti wohwɛ ɛnkyene ɔn. Ɛnkyene ɔn. Ɛnkyene. Nyɛ adeɛ biara ɛnkyene wei yɛ nsuo. Wonhwɛ adeɛ a mbɛtumi ayɛ. Nyɛ sei maa no na ɛha me.

Kyɛnde! Kadabɔ no ara yɛ sesɛ no kyɛn pii na Kyɛnde. Yare a ɛda wo so, wo ba a mbɛsesɛ saa yareɛ no ama wo. Lotto na wo pɛ? Wo pɛ sɛ wo tu kwan kɔ aburukyire? Me dɔ yam sɛ mbɛtumi aboa wo. Me na me ka kyerɛ wo. Ghanafoɔ, mo nhwɛ adeɛ a me tumi tena TV so anadwo wɔ ɛyɛ. Nyɛ sɛ gya, me de gya agu mu o. Se mo ahu, Ghanafoɔ? Se mo ahu, Ghanafoɔ? Bayerɛ na ɛben no wɔn nyɛ sɛ gya na me de gu mu o monhwɛ no yie wɔn nti me se me nni tumi a na me bua tumi deɛ me wɔ tumi wo ba wo wo monhwɛ me nim yie wo ba na mantumi anboa wo ndɛ ɛnyɛ me a adeɛ a wo pɛ wiase biara mepakyɛw frɛ me na bra. Me nkyɛn, me, me, me wɔ yɛn deɛ Kurasi, Naagarba kurom, wo tra Naagarba kurom a, me kurom na ɛtɔ so. Me nso me yɛ ɔhene, ba nyɛ kyɛɛ me ba tena TV so atwa amanfoɔ ntorɔ, ɛyɛ me ya. Deɛ wɔn de yɛ Ghanafoɔ, me te TV so a me hwɛ a, na ɛyɛ me ya, nka me mba TV so. Sika dorɔ na wo, sekan dorɔ na wo pɛ a, yɛbɛ yɛ no te sɛ bodua wei. ade ama wo. Sikaduro na wopɛ a, yɛbɛtumi ayɛ sikaduro no, wopɛ kawa deɛ a, yɛbɛyɛ no te sei ara, yɛbɛyɛ no te sei ara na yɛde ama wo. Wɔn, nti mewɔ adeɛ bi wɔ yɛ yɛfrɛ no te sei, ɔmo, ana Ghanafoɔ, ɔmo frɛ no group. Yɛwɔ adeɛ bi, ɛyɛ sika, ɛyɛ one year, one year na yɛyɛ ma wa, one year no duru a, mo nyinaa mo ba ba me nkyɛn, deɛ mo de ba ba abɛda ma so na mo ab de aba abɛda ma si, one year no so a, wate aseɛ, nti me srɛ Ghana fo, o sɛ mo ahu, mo ahu, mo ahu, nti me se me nni aduro a na me bua, mo nhwɛ. Deɛn na mede gu mu? Mamfa biribiara angu mu. Wate aseɛ? Mamfa biribiara angu mu. Nti Ghanafoɔ se, mesrɛ Ghanafoɔ, momma mo nim berɛ. Adeɛ a wobɛtumi ayɛ, yɛ ma nnipa no, wontumi nyɛ mma nnipa no a, twe wo ho firi mu. Because wiase a yɛwɔ no, yɛn nyinaa yɛbɛwo. Wate aseɛ? Nti mepɛ sɛ meyɛ action kakra nka wo. Amanfoɔ a wɔyɛ galamsey anaa gold dwuma, wopɛ mmoa a na w'aba, woba a medua Nyame sɛ mbɛma w'asesa wo kurom nanteɛ anaa abubɔ no aba na mayɛ ama wo. Monhwɛ wɔ ɛ ɛde aba ade, monhwɛ no yie. Wɔn, na mede a masesa aboa sei. Wɔn. Monhwɛ. Nti mepɛ sɛ saa adeɛ no ɛndane gold na amanfoɔ ahu sɛ yes me mewɔ tumi ba ɛnyɛ sɛ maanu na ɛha me ɔn ɛnyɛ sɛ maanu na ɛha me mepɛ sɛ saa aboɔ no ɛndane gold na amanfoɔ ahu sɛ mewɔ tumi tumi deɛ mesi menni tumi a na mebua ba woba me nkyɛn na mantumi anyɛ amma wo a ɛnna ɛnyɛ me nkyɛn na ɔbaeɛ Wate aseɛ, nyɛ sɛ mebɛtena tv so aka na amanfoɔ aba anaa kakra a wɔde bɛba no na magye adi, dabi, me mente saa, nti mesrɛ Ghanafoɔ sɛ mo sisi a momma mo ani mbrɛ na ɛmpɛ sika, sika na ɛma me ne wo mmienu yɛtumi ko anaa ntakwa tumi ba me ne wo ntam, but wowɔ sika na mewɔ sika a yɛnko da, woyɛ wo business me meyɛ me business, ɛfa wo bɛn? Ɛhɛn, nti mepɛ sɛ yɛn da no good na amanfo ahun sɛ yes, me wɔ tumi. Oi, Dante. Oi, Ghana fo, mo ahun. Deɛ ɔmo yɛ gold no, se mo ahun. Nyɛ sɛ maa no na ɛha me, wɔn. Nti me se me ni tumi a, na meboa, medua me, mesi menni tumi a na meboa. Nti wo a wohwɛ me no, woyɛ gold dwuma, wotu gold, wonnya bi, fa numbers no na frɛ me. Na menkyerɛ wo adeɛ a yɛbɛtumi ayɛ na metumi boa wo. Wate aseɛ? Mo sɛ mo ahu. Nyɛ sɛ gya na mesɔɔɛ. Ɔho. Nyɛ gya na mesɔɔɛ.

Wɔn. Wɔn. Monhwɛ deɛ ɛbaeɛ no yɛɛ. Nti mese menni tumi a, meduam na mebua. Nti mesrɛ Ghanafoɔ se, maame, papa, me bra, wo a wohwɛ me no, ka da wo so, fa me numbers no na frɛ me. Wowɔ Nigeria, Italy, Cote d'Ivoire, Benin, ahefa na ɔwɔ, baabi a ɔwɔ biara fa me number no. Na frɛ me. Wofrɛ me a, na me ne wo akasa. Me ne wo kasa na woba me nkyɛn a, deɛ mbɛtumi aboa wo na maboa wo. Mentumi mboa wo. Fon no so mbɛka kyerɛ no sɛ mentumi mboa wo. Mekɔ wiase a yɛwɔ no, mamfa obi amba wiase. Mentumi nko obiara angye sika. Deɛ Nyankopɔn de ma me no, ɛno na mede yɛ adwuma. Kɔ pastor koraa ba bɔ mpaeɛ koraa gye sɛ ɔfrɛ Nyankopɔn ansa na ɔfrɛ Yesu. Wamfrɛ Nyankopɔn a ɔno ɔntumi mfrɛ Yesu direct. Nti obiara wo deɛ wobɛyɛ biara wɔ wiase gye sɛ Nyankopɔn na adi kan. Nti bosom a me me me kuta no mesi menni tumi a mbɛtwerɛ amanfoɔ ntorɔ. Tumi deɛ mewɔ tumi. Nti wopɛ powerful fa numbers no na frɛ me. Ɔn, me mewɔ kura so o. Nyɛ sɛ mekɔgyina obi dɛm anaa mekɔtena obi dɛm na matwa video abɔ ama amanfoɔ agyegye amanfoɔ sika na madwɛn o anaa wofrɛ me na mamfa me mente saa o amanfoɔ a wɔn nim me wɔn nim me wo a wohwɛ me no wonim me a frɛ me na me ne wo nto nkyia woba me nkyɛn na deɛ wopɛ no woanyɛ bi a medɔyam sɛ Ade a mede bɛyɛ wo no, ɛbɛyɛ wo ara wo nwanwa. Kɔ wiase, obiara wɔ atamfo. Obi wɔ hɔ koraa na n'atamfo se, Dabi, dabi, dabi, ma yɛnkɔ ne nkyɛn. Ba baabi a wobɛkɔ no, ɛyɛ na ɛyɛ papa no. Nti amanfoɔ deɛ ɔmo frɛ me na ɔmo antumi amba me nkyɛn no, mo mbra, takoradeɛfoɔ, mo a mo me ne wo kasa no, kɔ takoradeɛfoɔ, nyɛ sɛ mebɛtena TV so na makyerɛ obiara script. Takoradefoɔ, menim sɛ wɔn mu ba me nkyɛn, meboa wɔn mu. Takoradefoɔ, sika wom. Sika wɔ takorade. Ba kwan a wɔn fa so ɛkuta sika no, wososo fa saa kwan no. Wate aseɛ? Nti mesrɛ Ghanafoɔ se, mombra na momfa me numbers no, fa numbers no na mombra me nkyɛn. Mba boa wo. Maame, Paapa, worekɔ sukuu, wontumi nsua adeɛ? Fa nɔmba no na frɛ me. Nyɛ sɛ fa ten million bra anaa fa sei bra. Me ne wo kasa na te sɛ odwan na yɛbɛtɔ na yɛde ayɛ sarka ade ama wo a, wowɔ odwan no sika na yɛatɔ odwan no. Apɔnkye o, akɔkɔ mmiɛnsa o, kɔnfɛm o. Ne nyina na yɛatɔ na yɛde ayɛ deɛ yɛpɛ no ara ma wo. Nti wo so so wokɔ na woakɔnyɛ deɛ wopɛ no a, ɛsɛ sɛ wofrɛ me. Nto number no ntwe. Store number no gu wo phone no so na frɛ me. Oh, deɛ woyɛ ma me no, meda ase. Nti mebɛba abɛda wo ase. Saa na me mepɛ. Na wiase obiara te me nka. W'aware w'awareɛ no nkɔ yie. Da biara wo ne wo kunu mu ku ntakwa frɛ me. Because ebi a wareɛ no ɛyɛ sikasɛm na wo ne no ku. Ba wowɔ sika na wo kunu wɔ sika. Da biara mo yɛ business mo bɛsa ako. Ba awareɛ no nkɔ yie a ebi a sunsum frɛ me mba boa wo. Nti mo a mowɔ Togo, Benin, Haifa. Momfa numbers no na frɛ me. Ba me me nte eh Benin kasa no English koraa me me nte apart from Twi nti Ghana foɔ Twi no me ka na deɛ ɛnyɛ a momfa nkyɛ me wate aseɛ nti wo pɛ sika fa number no na frɛ me aware asɛm wo ba yare wo kunu yare wɔn apoizu anaa obi abɔ dua Fa number no na frɛ me. Medɔɛ me wo frɛ me na wo ba me kurom a medɔɛ sɛ mba sesa yareɛ no ama wo nti mekyia Ghana foɔ mekyia me kurom hene wo a wo hwɛ me no paapa maame mekyia mo nyinaa meda mo ase.